Divination kuita sei? Kuhaka kana kuti kuuka. Sei Mwari achiti kuhaka kana kuti kuuka is like uh, rebellion. Chii chinonzi rebellion? Rebellion kuita sei? Kupanduka. Chivi chekupanduka. Kupanduka ndokunonzi kuita rebellious. so today we are talking about uh, kuhaka ikoko and someone might ask you kuti kuhaka kwacho kuita sei handizvinzwisisi kuita sei so kana uchihaka have you ever gone to a place or to a church yekuti unosvika wobva wanzi iwewo une dhimoni riri pauri and then that demon starts speaking on the next person akutaura kana kuti akuti ndini mbuya vake e, ndinomutadzisa kuenda mberi kana kuti ndini tete vake or oh, ndini ya yeah, you see kana kuti iwewo une zvauri kurwara nazvo handiti the next person takes it and then ozviisa paari achiti iye ari kuzvigadzirisa ndokunonzi kuhaka thats divination the practice of divination kutora um, uh, a certain spirit woiisa pauri an unknown spirit especially demonic spirits womatora

there are certain spirits which are there sei mwari vachiivenga munhu anohaka munhu anoita sei munhu anopinda murealm of the spirit obva atora an unknown spirit like i said its a demonic spirit and then obva aigarisa paari obva atanga kutaura why mwari vachizvivenga because the temple your body is the temple of god muviri wako iwewe itemberi yamwari so temberi yamwari yakanzi ingagara zvinhu tuu sei zvingagara zvinhu tu here kuti inombogara mweya mutsvene yozogara futi mweya wasatani wa wemadhimoni zvinofamba sei hakuna chinhu chakadaro ndosaka mwari vachizviramba if you have a gift a spiritual gift of you entering into the rome of the spirit it means that mwari vakakuda vakakupa mboni yekuti uone zvakavanzika chiishandisa kuti mweya mutsvene ndiwo ugare mauri kuti kana wapiwa simba woona dhimoni kana kuti woona zvakavanzika woti nezita rajesu buda iwe dhimoni kwete kuti dhimoni iroro woripinza mauri rotanga kutaura riri mauri richikurovera rovera pasi richikuita sei you are giving the devil a portal yekuti auye panapa paearth kana kuti auye kuphysical realm aite zvaanoda nenyama aite zvaanoda nemwiri and that's, that's why mwari vachitaura the, the, the, the, the practice of divination is like the sin of rebellion chivi because uri kupa satani tendedzo yekuti auye aite zvaanoda pano paphysical uri kupa satani madhimoni ake nzvimbo yekuti agare aite zvaanoda saka iwewe kana une simba rekuti ukanyengetera unoona zvakavanzika chizviona wozvirayira nezita rajesu i've seen in many churches atoripo machechi ekuti anotoita nanhasi divination ko zvakazombofambidzana sei hanzi vaviri havafambidzani kunze kwekunge vatenderana shoko rinodaro saka if you are working with divination in your church it means kuti hamuchatori nzira yamwari nekuti bhaibheri rinotaura kuti kuvuka hakutendedzwi ndinorangarira mubhaibheri futi vana veisraeri pavanga vakuda kubuditswa vachienda kukenani mwari akavatsanangurira akati ngapasave nepakati penyu anotora mwanasikana wake achimukanda mumoto anoita zvekuvuka zvekuvuka zvakatorambidzwa vai vai vanoita machurches eh, ekuti i've seen this in apostolic churches ekuti vanoita system ekuti vachipinda mumoto vachitsika moto hanzi its uh, kuratidza simba ramwari mwari vakazviramba vakati usapinze mwanasikana wako kana mwanakomana wako mumoto usaite zvekuuka kuhaka ikokoko mwari havatenderi zvinoitwa kuchivanhu kuatr have you noticed kuti paul apa akasangana nemusikana aiuka achipa vatenzi vake mari akasangana naye pi kutanga ndobva musikana uyo ataura akati ee uyu anoita basa ramwari wekumusoro kudenga ndobva paul apfuura akaenda ndobva azosangana naye and in his spirit he felt angry mweya mutsvene wamwari wakanzwa kutsamwa kuti no mhani mweya uyu uri kushandisa musikana uyu kugara paari kuti uuye panapa utange kutaura zvinhu uri kutotaura zvinhu zviri kuitika but the fact that wapa mweya nzvimbo yekugara izvozvo ndozvinorambwa po akabva aridzinga dhimoni ipapo ipapo saka now you have seen kuti the practice of divination haitaure zvekunyepa kuhaka munhu anenge achitotaura zvinhu zvechokwadi zviri kutoitika panguva iyoyo because its an exchange of service you've given the devil your body to function handiti iyo yobva yakupa unknown information but which is true saka zviri kuvava kuti chii kuti kuuka ikoko unenge uchitotaura zvinhu zvechokwadi zviri kutoitika but the source of power that you are using simba rauri kushandisa harisi simba ramwari riri kukunyeurira ndipo panouya era ipapo it means kuti you are working hand in hand nasatani saka hazvinei nechekuita nesimba ramwari saka iwewo kana waona kuti munhu ari kurwara avisini kune vanhu vekutoti anogona kutoti munhu ari kunzwa gumbo iye watotanga kutoti ah inini gumbo riya randatori haka you've allowed the devil to use you as a portal kuti akunzwise kuti ndozvikunzwa munhu uyu but iwewo simba kana unaro manje kana wanzwa zvadaro chibva watonyengetera wotoraira kwete kuti iwewo wobva watotenda kuti chirwere cheche chipinde mauri chigare mauri i remember pane story yandikambonzwa yemuprofita i think is from nguotsvuku anonzi vamapostori anzi akaenda pane mumwe musha ndobva asvika pane mwana ainzi arohwa nezvivanda akati tasa ndobva atora aaka zvivanda zviye zvabva azviisa paari ndobva angoti zii vanhu mva vakunetseka manje kuti tochidii waanga uya naye manje ndiye akazogona kudzosera zvinhu zvaanga azvahakwa nemuprofita uyu kuzvidzosera pamwana uya ndobva varovarata vakaenda mwana uya akasara akafa saka manje ichi iwe uchahaka zvinhu zvekuti zvinozokupinza bhizi iwewe wotorana nezvinhu wozviisa mauri apo hauna kuzara namweya mutsvene simba racho hauna mweya mutsvene angagozara mauri seiwe uchimboti unopinza mweya wasatani mauri wopinza mweya wemadhimoni mauri uchimbotaura mweya mutsvene hazari kana mweya mutsvene akazara pauri anokupa simba rekuti uone kuti apa pane mweya yemadhimoni wonyengetera worayira nezita rajesu because now you have the strength and the power for you to overcome this situation because wadeedza mweya mutsvene kuti agare mauri mweya mutsvene anotaura mushoko rake kuti inini am always there isusu kutadza kwedu isusu ndokunoita kuti mweya mutsvene aswedere kure nesu but tikatadza tikarangarira kuti aiwa mwari tatadza tokonfesa masinzi edu mweya mutsvene anongodzoka futi pedyo nesu because anoziva kuti we are not perfect tiri vanhu ndosika achitaura mushoko rake kuti huyai titaurirane imi makarema makaremerwa nematambudziko huyai titaurirane nyange zvivi zvenyu zvakatsvuka seropa ndichazvichenesa its for a reason because god knows that we are human we are bound to sin but kana tatadza tozodii ndozvaidirwa david namwari david would acknowledge kuti mwari ndiri mutadzi but uvepo hwenyu ndohuda ndochakakosha ndokunonzi kunamata kuita mukristu because at the end of the day unogona kufoira zvakafanana nekunyora exam chaiko une paunofoira but kana wafoira wodii wochiita macorrections wogadzirisa kuti inini pandakafoira ndakafoira abcd saka manje abcd anzi yacho ndazoiona kuti ndeipi next time paunonyora exam rere unouchirangarira kuti ah izvi ndakambozvitadza ndikazvinyora semacorrections ansa yanga iri yekuti but then if you keep failing usingaiti macorrections hapana zvauri kuita because haugoni kuumba ukama namwari kana uri mutadzi ari kungotadza achiziva asingadi kugadzirisa pauri kutadza ipapo ndozvakafanana nechivi chekuuka kana iwe uchiziva kuti mwari akakupa chipo chekuti unge uri muspiritual realm uchibata basa ramwari usaite kuti mweya wasatani zvekare ugare mauri uite zvaunoda mauri because iwewo une simba rawakapiwa namwari rekukunda mweya yakaita seiyoyi saka iwewo ungateedzera sei because inini i believe kune vanoenda kudzin'anga tinongoonawo mumafoni i believe kuti its one of the most eh, effective ways inoshandiswa kun'anga yekuuka thats why pachinzi hanzi sekuru vanofamba nehomwe saka uyu achahaka uyu ozotanga kutaura you see so divination is one of the most effective uh, ways dzinoshandiswa nemabhow prophets ndo rimwe renzira yavanoshandisa kudeliver message i remember there's a prophet who once said hanzi kudhara there is this python yaigara mugomo yaiti yaiti yaigara pamusikana yaiti yaiisa shoko mukati maari so mudumbu hanzi kuhaka kuya kuya mweya wasatani unenge uchigara mudumbu mako wagara mudumbu iwo wochitanga kutaura straight from the belly its now uttering his words thats why you see kuti munhu akahaka anogona kutotaura nyange nevoice remunhu wacho because wauya ukagara now waane physical body raku kwanisa kubuda voice rayo chairo chairo because waipa imba yekugara wapa madhimoni imba yekugara yekuti agare but iwewo ukaramba kuti inini handitendere mweya yakaipa kuti igare mandiri mweya mutsvene wamwari anokutungamirira ukatenge wakutobata basa ramwari nesimba ukatenge wakutonyengeterera vanhu vachitoponeswa vanhu vachitowana simba thank you so much guys for watching i hope ive I've delivered one or two things to uh, some people out there. I hope kune vabatsirika vanzwisisa pane nhau yanga tichitaura about divination. The practice of divination Mwari havadi unless uchiita hako zvechivanhu zvisinei nechristianity then its fine but kana uri mukristu akabarwa patsva akatenda kuti inini kuburikidza najesu kristu mwari ndichamunamata hautenderwi kunge uchiita tsika yekuuka thank you so much bye